Рагон ирон ӕмбисонд афтӕ зӕгъы. Зын сахаты, дам, Хуыцау йӕхӕдӕг не рцӕуы, фӕлӕ ӕххуысмӕ искӕй рарвиты. Фыдӕлтӕ цы куырыхон ныхӕстӕ ӕрлӕууыдысты мӕ зӕрдыл, ирон адӕмы зынгзӕрдӕ хъӕбул Гасынты Жоржы сфӕлдыстадыл хъуыды кӕнгӕйӕ. Афтӕ зӕгъӕн ис ӕмӕ искӕцы дуджы фыдӕлты ӕмбисонды фарнӕн фӕцудынӕй тӕссаг куы вӕййы, уӕд та Хуыцау ӕрӕрвиты Ирыстонмӕ фыдыуӕзӕгыл уӕлдай иузӕрдион, ирон удварнӕй уӕлдай хъӕздыг адӕймаджы, цӕмӕй уый стыр ахсджиаг куыст бакӕна ӕмӕ йе ппӕт хъарутӕ йӕ алывӕрсыг курдиат Снывонд кӕна йӕ уарзон адӕмӕн. Гасынты Жорж у зындгонд кафты ӕмӕ зарды аивады дӕсны, этнограф ӕмӕ журналист, Цӕгат Ирыстоны адӕмон нывгӕнӕг, ансамбль Сины аивадон разамонӕг. Зын зӕгъӕн у, Гасыны фыртӕн культурӕйы кӕцы къабазы фылдӕр ӕнтысы, уый,

Гасынты Жорж цардмӕ кӕсы йӕ ирон зӕрдӕйӕ, хъуыды кӕны йӕ ирон зондӕй ӕмӕ афтӕмӕй бахаста ног хъуыды ирон аивадмӕ. Йӕ хӕдбындур курдиатӕй зӕрдиагӕй дзуры йӕ райгуырӕн Ирыстоныл. Мин хуызтӕй йын ныв кӕны йӕ хӕхтӕ, йӕ куырыхон фыдӕлты фӕлгонцтӕ, хъӕбатырты ӕмӕ абоны зындгонд ирӕтты. Уыдоныл у йӕ зӕрдӕйы зарӕг, йӕ хъынцъым. Уыдон сты нывгӕнӕджы зынаргъдӕр хӕзна, дӕттынц ын хъару дардӕй хӕстӕгмӕ.

Къус, бӕгӕнӕн азан къус, кувгӕ кӕмӕй кодтой сӕвдӕлтӕ ой, стӕй намар дзӕвӕр, зӕхх кӕмӕй фӕдзагътой ӕмӕ хоры куыст кӕй фӕрцы кодтой. Стӕй фатӕ мардин. Мӕ уымӕ гӕсгӕ сныв кодтой космосы, тагъдады дунейы тыгъдады, уӕларвон тыгъдады, афтӕ та зӕхх скодтон. Ну, нывгӕнӕг йӕхирдыгонау алцӕдӕр ӕвзарым йӕхирдыгонау уыны, йӕхи цӕстӕй уыны, йӕхи зӕрдӕ ӕнкъары.
Уацмыс цас вазыгджындӕр вӕййы, уыйас кӕсӕгӕй домы фылдӕр цӕттӕдзинад, удварны ӕмвӕзад, аивадон зонындзинӕдтӕ. Историкон фӕлгонцтӕ аразӕг, уый у стыр ӕрхъуыдыдзинадӕй хайджын, вазыгджын композицитӕ аразынмӕ тынг дӕсны нывгӕнӕг. Йӕ композициты ирдӕй ӕвдыст цӕуынц нӕ фыдӕлты ивгъуыд царды нывтӕ, сӕ уӕлӕдарӕс, хӕцӕнгарз, ӕмӕ ӕвдыст цӕуы сӕ миддуне.
Нӕ историктӕ фыссынц, ӕнӕхарз чи уыди, цы уыди, паддзахы фырт уыди, фӕлӕ уыди бердзенаг хӕрӕфырт. Мӕудонмӕ бирӕ рӕстӕг фӕцимӕ сын се гъдӕуттӕ бирӕтӕ райста сӕ дин. Мӕ уыди стыр философ, зондамонӕг, ӕгъдауы хӕслӕг, ӕмӕ йӕ фӕндыди, цӕмӕй скифты царды хуыздӕрырдӕм исты фӕйӕ. Фӕлӕ скифтӕ уыдысты тынг се ӕгъдӕуттыл тынг фидар хӕцыдысты ӕмӕ никӕй ӕгъдӕуттӕ истой сӕхимӕ. Мӕнӕ ныр куыд у, афтӕ ничи кодта. Цалдӕр дины Ирыстон. Уым та уыди иу дины хӕст уыдысты, ӕмӕ уый сӕ кӕрӕдзийыл ӕнгомдӕр баста. Фӕлӕ йӕ ныв баззади ӕмӕ нӕ адӕмӕн номӕмӕ кад скодта. Уый та уыди Дамага. Йӕ дарӕсы фӕагуырдтон бирӕ ӕрмӕджытӕ. Зонын, бирӕ рӕтты уыдтӕн райдай Бакуйӕ, сомыхи нӕуттӕ, фӕлӕ Гуырдзыстоны, Днепропетровскы, Астраханы, Мӕскуы, Ленинграды, Киевы, Харьковы, бирӕ рӕтты, Советский Союзы бирӕ рӕтты уыдтӕн иу цыдтӕн библиотекӕтӕм, музейтӕм. Ӕмӕ иу донӕй спайда кодтон ахӕм худтӕ, цӕмӕн цалдӕр хуызы худтӕ уыди. Ӕхсӕв дзы уым рӕдыдӕм ӕдзы гӕды хабӕрттӕ нӕй. Уилскифты паддзах хуынди Атей. Фӕзарди бирӕ азты, науӕд азы йӕ удмӕ иу бӕхыл сбадти. Скифты Хъару йыл бирӕ бафтыдта, зӕххытыл бирӕ бафтыдта, мӕн иумӕ гӕсгӕ скодтон.
Жорж ма стыр лӕггад бакодта ирон адӕмӕн уымӕй дӕр, ӕмӕ ӕнӕзивӕгӕй, зӕрдиагӕй кӕй фӕархайдта археологон экспедициты. Ӕмӕ цы федта, уыдоны бындурыл сарӕзта ирон национ дзаумайы эскизтӕ. сбӕлвырд сын кодта сӕ историон ӕмӕ этнографион нысаниуӕг. Уыцы эскизтӕм гӕсгӕ скифаг, сӕрмӕттаг, алайнаг, кавказаг хуыд дзаумӕтты кафынц нӕ ансамбльтӕ.
Астӕм азты райдианы Мӕм Кузнецов ӕрбадти ардӕм стыр ахуыргонд зонутӕй. Мӕ базонгӕ стӕм, фӕныхӕстӕ кодтам мӕ ӕртӕ боны фӕстӕ йемӕ ацыдтӕн дала Карачаево-Черкесимӕ. Моем уыди археологон куыстытӕ, уыди ракъӕхтытӕ. Моем уыдыстӕм, мӕ мӕ не уыд

стур умбали нивуда ӕма уи тауди мара дургурӕ великий кӕй хонис науки гурдиӕгтӕ афтӕ рагъудтӕй арӕта дӕлгаруки хъуама хуйна дар къохстӕр амладӕй бахджанӕфсад адӕмоди цуппор фараст мине ӕрмӕст бахджанӕфсад уӕдӕ абхазы фӕндӕттыл, Ирыстоны фӕндӕттыл Гуырдзыстонӕн бирӕ хӕттытӕ хуыз кодта. Яго Бореней ракодта Баграцыппӕрӕм Гуырдзийы паддзах. Уыйон дӕсӕмӕн усы ӕмбисыди. Ахӕм лӕг уыди стыр лӕг. Мӕ бирӕ хорз хъуыддӕгтӕ скодта, мӕ йӕ ниумӕ гӕсгӕ стыр кад скодта Мелеон Манзалишварты, фӕлӕ Манголтӕ ӕмӕ Тамерланы ӕрбабӕсты фӕстӕ зӕвӕт баззады, бирӕ бирӕтӕ дзы басыгътой, бирӕ хъӕутӕ дзы уыди, бирӕ фид. Ныртӕккӕ куы ныца, еу дӕр дзы тынг бирӕ историон бынӕттӕ ис. Фӕлӕ нӕ адӕм никуыдӕм цӕуынц, ӕмӕ мын ис зын у. Нывгӕнӕг дӕр, композитор дӕр, фыссӕг дӕр Ермӕнӕй хаттӕй-хатт иу дыууӕртӕ афтӕ бацӕуынц.
Фыдӕлтӕ-иу афтӕ дзырдтой, ӕцӕг лӕг уый у, искӕмӕн хорздзинад ракӕнгӕйӕ. йӕхи амондджын чи хоны. Йӕ райгуырӕн зӕххыл, йӕ уарзон адӕмы ӕхсӕн йӕ фӕллойӕ рӕсугъд фӕд чи уадзы. Ӕмӕ ӕвӕдза, цас хорздзинӕдтӕ бантысы саразын ахӕм лӕгӕн йӕ уды зӕрдиаг ӕмӕ ӕнӕрынцой тухӕны руаджы.
Ирон уӕлӕдарӕсӕн тынг рагон истори. Мӕнӕ бӕстаг кӕй хорз дзырдта, ka бӕстаг туркаг дзырду, фӕлӕ уый раджы рхъуыды кодтой ӕмӕ йӕ сӕр кодтой мӕнӕ ӕйты бӕстыхъӕд йӕ хъучи бирӕ истори йеддӕ ис ӕмӕ еу дон мӕнӕ еу цъуппу мӕнӕ еу цы цырхудтӕ дардтой сир тиграхавда хуыны наукӕ афтӕ еу дон кодтой мӕ нымӕтӕй дӕр кодтой худ ма мӕнӕ ацы худ се носы нымӕт худ уый нырӕй кавказаг адӕмтӕ махмӕ мӕнӕ нӕмӕт худ у ӕма нӕмӕт худ у фӕлӕ мӕнӕ ацы ходи дӕр тӕккӕ бирӕтӕ хонынц фанка уымӕн ме уыдоны афтӕ фӕед кодтой фӕлӕ уыдон та уыдин дӕр хуызон мӕнӕ ами мӕнӕ мӕнӕ афтӕ кодтой мӕнӕ афтӕ мӕ йӕ уыимӕ дӕр скӕнынӕн бал афтӕ мӕнӕ афтӕ кодтой се сӕр

Ӕмбисонд у Гасынты Жоржы сфӕлдыстадон архайд Алывӕрсыг йӕ курдиат. Йӕ ӕрыгон бонтӕй абонмӕ ӕвӕлмӕцгӕ лӕггад кӕны ирон аивадӕн. Мин фарассӕдӕ стай ӕстӕм азы йӕхи хъӕппӕрисӕй сарӕзта зарӕг ӕмӕ кафджыты фольклорон ансамбль Син. Йӕ алыварс ӕрбамбырд кодта йӕхи хуызӕн аивадуарзджыты. се ппӕт дӕр сӕ рӕстӕг ӕмӕ сӕ уд ӕнӕхъӕнӕй ирон зарӕгӕн аивадӕн нывондӕн чи хӕссы, ахӕм адӕм. Сӕ аив кафт ӕмӕ зарды руаджы систы Уӕрӕсейы ӕппӕт Советон Цӕдисы ӕмӕ дунеон фестивальты лауреаттӕ. Бацӕттӕ кодтой сӕрмагондӕй сценӕйӕ равдисынмӕ рагон ирон ӕгъдӕутты бындурылӕвӕрд композици Ирон чындзӕхсӕв. ирон арфӕтӕ, куывдтытӕ, зарджытӕ ӕмӕ кӕфтытимӕ. Уый уыд ӕцӕг циндзинадхӕссӕг архайд. Фӕлӕ, хъыгагӕн, абон уыцы цымыдисаг куыст фенӕн нал ис. Уымӕн ӕмӕ ансамбль Цинӕн нал дӕр репетицитӕн бынат ис, нал дӕр сӕм искӕцӕй хъусдард ӕмӕ ӕххуыс цӕуы. Уымӕ гӕсгӕ ансамблы уӕнгтӕ ахӕлиутӕ сты, ӕмӕ ма сӕ нӕ съемкӕты боны Жорж ӕрбамбырд кодта кӕд нӕ ӕрхъуыды кӕниккой ӕмӕ ныл батыхсиккой, зӕгъгӕ. Арф зӕрдӕбын этнографион ӕмӕ историон иртасӕн куыстытӕй уӕлдай Гасанты Жорж хайджын у журналисты дӕсныйадӕй дӕр. Ӕмӕ ирон адӕмӕн пайдайагӕй цы раиртасы, уыдӕттӕ аив фӕлыстӕй, рӕдауӕй балӕвар кӕны йӕ уацхъуыдты газеткӕсджытӕн. Ирон куывдты тыххӕй афтӕ фыссы, Кӕд нӕ адӕмон хъӕздыг сфӕлдыстадон бынтыл рӕстӕджы фӕлм ӕрбадт, уӕддӕр сӕ адӕм цӕстыгагуыйау хъахъхъӕнгӕ ӕнусты сӕрты ӕрхастой.
Симон Судимӕ

Гасынты Жоржан ма бантыст йӕ уды кӕцыдӕр хай снывонд кӕнын ноджыдӕр иу цымыдисаг ӕмӕ аив сфӕлдыстадон куыстӕн. Уымӕн бантыст архайын алыхуызон кинонывты. Хъазыд ахӕм киноты,

Не позорь меня!
Гасанты Жорж уымӕй уӕлдай скодта стыр иртасӕн куыст йӕхи мыггаджы уидӕгты тыххӕй дӕр. Сбӕрӕг кодта сӕ фыдӕлты нӕмттӕ, ӕрӕмбырд кодта ӕрмӕг Бесолты, Гасанты ӕмӕ Арсӕгты мыггӕгтыл, куыд иу артӕй байуаргӕ ӕфсымӕрты тыххӕй. Ӕрвылаз бабӕрӕг кӕны йӕ хӕстӕджытимӕ йӕ фыдӕлты рагон цӕрӕнбынӕттӕ Тыхамоны, Садоны, Гӕлиаты, Сырхдыгуры. Разӕнгард кӕны фӕсивӕды, ахуыр кӕнын нӕ адӕмы истори ӕмӕ кувын рагон ирон дзуӕрттӕм.
Нӕвыдӕлтӕ сты хох Урсдонӕй. Фӕлӕ рӕстӕг куы райдзон нын садон шахтӕтӕй, баззади нӕвыдӕлтӕн бынтӕ. Ӕрзӕткъахӕнтӕй мӕ еуырдӕм балыгъдысты фӕстагдӕр. Мӕ бесонон явдтырты мӕ еудонон сӕйуцодтам ахстым гасыны цот, бесолты. Мӕ ном цардыстӕм, ном хъомыл кодтам, стӕй Истори бирӕ хабӕрттӕ ӕмӕ нӕ иутӕ алыгъдысты Уӕллагкоммӕ горӕтмӕ. Ме уым Црушер цардысты. Уый фӕстӕдӕр уыди, фӕлӕ иннӕтӕ та цардысты Садон, ме уым сӕгътӕ тыгстой. Стӕй нӕм бирӕ мыггӕгтӕ ӕрбалӕгъди уырдӕм. Ӕз ма дзы бирӕтӕ хъуыды кӕнын. Ӕмӕ йӕ куыд ирон адӕм, афтӕ ирондзинадмӕ куы райгуырдыстӕм ӕд кастыстӕм. Нӕ фыдӕлты ӕгъдаумӕ Нӕ зиан нӕ цин ӕгъдӕуттӕм кастис. Нӕма тӕндӕрӕй цагъта рагӕй дӕр, ӕма хӕдзар уди кӕддӕриддӕр гьӕуха. Хӕсты фӕстӕ азты кӕд уӕззау рӕстӕг уыди, уӕддӕр-иу адӕм сыхгай ӕмбырдысты мӕ хъаст, хъаст скодтой мӕ дзы кафыдысты. Мах дӕр гыццылтӕ афтӕ ахуыр кодтой мӕ, афтӕ гыццылгай базыдтам. Нывкӕнӕн та фӕхӕстӕн куыдӕй. Мӕ фыдыфсымӕртӕ-иу Бола, Уташов ревкуыста мӕ Нарты кадджыты чиныг иу хатт ӕрбаластам, изӕрӕй зоры, Жоркӕ цыды нӕ ӕрбаластон, мӕ зӕнхъӕлтон, кӕд нын исты дыргътӕ ӕрбаластай, та марӕддӕн чиныг. Мӕ дзы федтон нывтӕ, Тугъанты Махарбе нывтӕ, мӕ йӕ фӕцахстон мӕ, ӕз дӕр райдтон. Уӕд гӕххӕтт нӕ уыди, кърандастӕр фаг нӕ уыд, фӕлӕ ӕвзалы кӕнод мелӕй къултыл дӕр нӕддӕр ныв кодтам. Афтӕ мӕ ирондзинадмӕ Тырнын байдыдтон.
Курдиатджын ирон зарӕггӕнӕг, аивады скъуыхт кусӕг ӕмӕ адӕмон нывгӕнӕг Гасынты Жоржы сфӕлдыстад у зӕрдӕмӕхъаргӕ, бирӕвӕрсыг. Уый адӕймаджы удварны культурон ӕгъдауӕй кӕны хъӕздыгдӕр, бӕрзонддӕр. Уымӕн ӕмӕ йӕ уацмыстӕ сты ӕцӕг адӕмон, ӕцӕг ирон.